Hello DVC a zohtu nan zate nan kut kan in tlaih hna. Tualchuk thawngpang ka rak chim lai. Hakha khua an i hlaikhlatnak ralkap uknak duhlonak langhternak cu February ni hlei sarih zinglei pahra in thawk ṭhan a si. An i hlaikhlatnak duhlonak langhternak cu lamzawh si ti loin cozah zung kip hmai ah dir in CDM cawlcanghnak tha kan pek tiin duhlonak an langhter. Duhlonak a langhtermi hna nih zung na kai rih ko lai maw? CDM ah i tel ve timi catar le ralkap dohkalhnak catar phunphun iken in duhlonak an langhter. Duhlonak a langhtermi chungah CDM aa telmi cozah rianṭuantu hna zong pehzulh in an i tel. Hi hmun ah Salai Ngun San Aung nih thabaat kan tuarmi, nilinh kan tuarmi vialte hi a phu ko. Kan ram caah a si. A dih tiang kan pehzulh lai i a dih tiang kan ṭang hna lai. Tlaihnak zong kan tong kho, thihnak tiang zong kan tong kho. Asinain mizapi kan dihlak kan ṭang hna lai i a dih dongh tiang kan ṭang rua hna lai tiah a chim. Chinram chung hmunkip ah ralkap uknak duhlonak lamzawh cio a si i Cu chungah CDM aa telmi cozah rianṭuantu tampi an i tel cang. CDM ah aa tel rih lomi cozah rianṭuantu hna zong CDM ah an i tel ve khawh nakhnga cozah zung kip hmaiah ṭhu in CDM ah rak i tel ve timi catar i kan in sawmnak le nawlnak an tuah hi a si tiah thawng kan theih. Chin ramkulh uknak khongsil chiamin thar ah Pu Ngun San Aung thim a si. Pu Ngun San Aung cu Chin ramkulh uknak khongsil chungtel ah thim a si hnu February ni hleiruk ah hi bantuk in Myanmar ram uknak khongsil nih Chin ramkulh uknak lei khongsil chairman caah an thim hi a si. Chin ramkulh uknak khongsil chairman Pu Theresa Mui Ni Khoi cu February ni hleikhat ah lungzutnak in a nunnak a liam i a zaka ah Pu Ngun San Aung thim a si. Pu Ngun San Aung cu thonghnih hleikhat thonghnih hleinga tiangah Chin ramkulh sakremhnak le lamsul lei minister a rak ṭuan balmi a si tiah thawng kan theih.
Ramchung thawngpang ka rak chim lai. Myanmar ram ruahnak petu dawng San Suu Kyi cu sual phun chap in ralkap nih taza an cuai. Myanmar ram uknak a latu ralkap nih Uknak a lak hnu in a voikhatnak bik thawngfianhnak a tuah ni February ni hleiruk ah Myanmar ram ruahnak petu Dawng San Suu Kyi le President U Win Myint zong video conferencing in a voikhatnak bik biaceih an si tiah Taya Hluttaw Sihne U Kim Maung Zaw nih a chim. Dawng San Suu Kyi cu Thilkuat phurhnak lei upadi dalriat in tazacuai a si i U Myint cu kokek lei runvennak lei upadi dal kul le dal nga in tazacuai a si. Dawng San Suh Kyi cu sual phun pakhat lawng in tazacuai a si nain February na hleiruk ah ralkap nih kokek ral runvennak lei upadi dal kul le dal nga chap in taza an cuai ṭhan. Thongni kum kul September na hleikua lio ah motor le motorcycle in aa chawkmi NLD a ṭanhtu hna cu Dawng San Suu Kyi nih kuttlaihnak bia a chimh hna caah COVID-19 i runvennak upadi a buar tiin ralkap nih sual phun an chap hi a si. Dawng San Suu Kyi cu Taya Hluat Daw Sihni U Kim Maung Zaw nih a sual phun a tawlrel piak lai i U Win Myint tu cu upadi a thiammi le sihni pakhat a si ve caah sihni aa auh lo. Dawng San Suu Kyi le U Win Myint tazacuai ah tatte pakua veve a um i zalong tein biaceih an si lai tiah Zabu Tiri peng biaceih zung biaceihtu Daw E Nam Myah Tiri nih a chim. A voihnihnak biaceihnak cu mat nikhat ah tuah a si lai i ralkap nih taza an cuainak hna sual phun hi kum thum le tangka dantat khawhmi sual phun a si tiah RFA nih a ṭial. Karen ramkulh Kawkreih peng ralkap uknak duhlonak langhter in lam a zawhmi humhimnak caah KNU hriamtlai phu nih humhimnak an lakpiak hna. Kawkreih peng thlanglei ah Myanmar ram uknak a latu ralkap uknak kan duh lo tiah lamzawh in duhlonak a langhtermi mizapi cu palek le ralkap nih hramhram in mizapu an ṭhek dingmi hna le fahnak an pek dingmi hna kan duh lo. Cucaah atu bantuk in humhimnak kan lakpiakmi hi a si tiah humhimnak a latu KNU hriamtlai pakhat nih a chim. Ram chungah Myanmar ram uknak a latu ralkap uknak duhlonak langhter ning thazaang a ṭhawn chin lengmang bantuk in ralkap le palek thazaang zong chap chin a si ve caah hi bantuk in KNU hriamtlai phu nih rammi humhimnak an lakpiak hna hi a si tiah RFA nih a ṭial. MPT nih mizapi sim meisei a kuatmi meisei cheukhat cu Taluk ca in aa ṭial. MPT simkat a hmangmi cheukhat cu Taluk ca in meisei an kuat hna caah rammi an khuaruah a har. Hihi ralkap le Tuluk i bawmh in thil pakhatkhat an tuahmi a um hrimhrim lai tiah meisei kuat a tongmi hna nih an chim. Ralkap nih Myanmar ram uknak a lak hnu in Ralkap nih ramchung internet i pehtlaihnak puai a phih i Saiva lei tawlrelpi dingin Taluk lei a thiammi puai bawmhnak an hal hna timi thawngpang zong rammi sinah a chuak. Taluk lei in ramchung ah a lutmi vanlawng zong a um caah rammi nih lunghrinh khun a si. Asinain hi kongah Taluk embassy nih Vanlawng a ṭum kaimi hi a hlanah lungtlinnak kan rak ngeih ciami thil kuat phorhnak kong he pehtlai in ti chungum eidin pawl a phorhmi a si tiah lehnak a tuah ve. Uknak a latu ralkap nih cyber security law a hran zong a chuahpi cang i hi kong ah a lungtlin lonak tampi zong a um nain pehzulh timh a si. Myanmar ram cu February ni hleinga zinglei pakhat in pakua tiang internet line phih hram a thawk tiah BBC nih a ṭial. Mandalay khua ah pumpululh chuih thiammi hna nih ralkap uknak duhlonak an langhter. Pumpululh a chuihmi hna nih duhlonak langhtermi hi nikhat dan voikhat in duhlonak langhter a si i February ni hlei sarih duhlonak langhtermi cu a voilinak a si cang. Mandalay lawng si loin Yangkung khua pumpululh chuih thiammi hna zong nih a liamcia zarh chung ah duhlonak an langhter ve. Pumpululh a chuihmi hna lawng si loin zangleknak leiah rianṭuanmi hna le gym aa celhmi hna zong nih ralkap uknak duhlonak an langhter ve. February ni khat ah Myanmar ram uknak a latu ralkap cungah duhlonak phunphun langhter cio a si i cu duhlonak langhternak ah Khuanu khuapa lawng si loin cozah rianṭuantu tampi zong an i tel tiah RFA nih a ṭial. Telenor company nih cybersecurity upadi a soisel. Uknak a latu ralkap khawngsil nih Myanmar ram internet cybersecurity upadi chuahmi kongah Telenor company nih a soisel. Cybersecurity upadi hran ah nuhrin covo aa pehtlaimi zulhphung aa tel lo. Cucaah uknak a latu ralkap nih internet lei cawlcanghnak ah a duhmi thil le dantatnak fawi tein a tuah khawh lai i zalong tein chimrel khawhnak covo tampi a hnorsuan chin lai tiah Telino company CEO Sepp Blaik nih a chim. Ralkap uknak duhlonak langhternak cu Vawleicung hmunkip um Myanmar rammi UN le EU lei upa zong nih ralkap an dohkalh lio ah ralkap nih Facebook le internet phih ding in forhfialnak a tuahmi company ah Teluno zong aa tel ve tiah RFA nih a ṭial. DVC a zohtu a ngaitu nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. February na hleiriat ah kan i tong ṭhan te hna lai.